hi tluk in a sunglawimi bawipa nih caan ṭha a kan pek caah hin kaa lawm i a pahnihnak ah ti ka han caan a ka petu kan nu le chung zongah khin kaa lawm caan an ka pek ding kha ka ruat lo i pa le ca caan an thla lawng kha ka zong ti lo hi a ti cun kei kha gospel ting kan kala khan thongṭha ka chim cang i ti caan nu le nih caan an hmanmi hi vaithum te lawng a si caah khan an ka pek lan ti kha ka ruat lo na te khin na te khin ka van zongah keimah selaw kei keimah pei rak si hi ka ti le ti nu le zong nan cungah kaa lawm tuk tu chen i a sunglawi tukmi caan ah thongtha chim dingah caan ṭha nan ka pek caah hin kaa lawm i tuchun ah hika hmun ah a ra khomi nan dihlak chung zongah bawipa thluachuah um ko selaw lunglawmnak tampi ka ngei ti kha lunglawmnak bia kha van chim ta ka duhmi a si i Kahin thonghnih le kul le hnih ca kan kau hlan ah ti thonghnih le kul le hnih ah khan kan pa sinah ca ka kuatmi te kan ralpiak ta hna lai. Thongni le kul in hi lungum borh na hlei thum a si. Kan pa hi Father's Day hi kan sin um lo tam ngai. A tam ngai caah khan a um lo caan te ah hin zingka ka tho ah hin kan pa hi ca ka phuat ko. Le zeimong dam hi ka rel ti ahcun keimah nih kan pa ka hmu bantuk khan nu le vialte nih khan nan pa la kha an i hmu hna ti kha keimah kha ka ka thinlung ah a um i zeitluk in dah kan i bochan i zeitluk in dah keimah nih kan pa kaa bochan bantuk khin kan nu le vialte zong nih khan nan pa kan pa an pa le cio kha kan i bochan hna ti kha ka ruah caah khan mate hi eh, vun ka van rel ta lai. Happy Father's Day Papa nangmah cu ka nunh man ngaitertu na si, ka nunh dawhtertu na si i ka nun thlum artertu na si. Nangmah cu kan fale nun nunh man ngaitertu le an nun thlum artertu na si. Nangmah thawngin chungkhar a dir i nangmah thawngin chungkhar nun a thlum alnak hi kan tep chinchin. Na chungkhar nih kan in bochan tuk. Bawipa nih a rian a ṭuannak ah in hmang chin ko seh. We love you so much tiah ka kuat. I mah te hi chim ka duhmi cu ti kan pa le hi zeitluk in dah kan i bochan hna ti kan i bochan tuk hna. I mi dang caah cu san hna a tlai lomi nan si khop nan si men ko lai. Natein chungkhar cio ahcun kan pa le hi kan i bochan tuk hna. I keimah nih hin ka ruah tawnmi cu ti kan pa sin zong ka timi Kan pa nangmah nih hin rak ka thi hlah law kei tu tiang hi ti va ngei lo hna in um ning law atu bantuk in ti ka nunthum alnak le ti nun man ka ngaihnak le ti ka dawhnak hna hi mah tluk hin a si lai lo ka ti le kan pa nih vun ka ti ve mi cu keimah nih kan thit lo zong ah midang nih nih thi ko hna le le a tha deuh mi zong na hei ton ko le cu ti capo khin a vun ka ti i chim duhmi cu ti khi bantuk tete in ti Nule zong hi keimah bantuk in ti atu tiang hin pale nih hin ṭhit lo in um hna hlah u law va ngei lo zongin a um khomi zong na um cu maw chim awk ṭha lo cu le mah caah chim ka duhmi cu nule zong hi ti pale nih nan kan ṭhit caah hin nule zong hi kan thlum alnak tete hi ma cu kan i dawhnak zong khi a lang khun i ti mah caah cun pale hi kan caah hin nan sung ve taktak ma cun chungkhar zong kan fale hi ti pa hna an ngeih caah hin mithai ṭhanak an hmumi tampi a um i cu bantuk cu chungkhar ah hin kan pale hi kan i bochan taktak hna ti kha van chim ka duh in nihin cu father's day a si bantuk in te atu cu kan pale kha nan ṭhu dih lai i pale a si lomi vialte kha kan dir hna lai i one two three ka ti lai happy father's day tia thangpi kan ang hna lai mah a ti cun

ka hmuh ahcun nihin ni khatte kan pa le kan upatmi lung kha salo in ti pa le kan upatnak hi nihin Sunday service ah kan hmanmi tiang lawng kha salo ni fatin kan nunnak ah khan kan pa le kha a upat ding kan si zungzal ko ti kha thai zungzal hna u si ti kha kan u nihin service kan tuahmi cu a toi te lawng si cumu khi khi ni fatin kan nunnak ah chun he zan he chungkhar ah kan pa le kha kan upat ding a si ko ti kha van sim ka thu i a ram kho chung kan ka zuam lai i cam tampi kan ngai lo caah khan i kan far zong kha ngakchia pawl kha cheu cu an um ti lo le koila a ummi vial kha ngakchia he upa he thongtha kan i hrawm hna lai i tuchun ah kan zapi te en ruat ṭi ah ka dummi cu Deuteronomy panga hlei rum kolos pathum pakul kha ka rel la. Bawipa na Pathian nawl an pek bangin na nu le na pa kha va upat hna. Bawipa na Pathian nih an pekmi ram chungah na chan a sau lai i nangmah caah aa relrem lai. Amen. Deuteronomy panga heluk atu ka relmi kha si ma cun a pahnih lakah Kolos pathum pakul Kolos uh, capital 3 verse shua okay ka rel lai ngakchia hna ṭhifa nan si caah nan nu le nan pa kha upat hna u ngakchia hna ṭhifa nan si caah nan nu le nan pa kha upat hna u makha tuchun canak kan zapi tein ruanṭi dingah ka lummi a si i kan zapi tein varam le tuak ko dingah kan i zuam na la maw tuchun ni ahhin tlukpai te kan i ruanṭi dingah ka lummi cu zei le si ti ahcun nu le pa hna hi kan upat ding a si ko ti khi tlawmpal te chim ka duhmi a si nu le pa hna hi upat ding a si i anata Ka huan na thaimi ka chimmi cu na thaima zei na si Koskames na ka om i da ha ya respect for na din na okay mm ma kha nu la pa na nu le na pa kha va upat hna ti te kha tu chun na hen kan i ruat chin hala ti kha chim ka lu mi se

Vora. Lama kha kan hal nga lai. Le kalai hi ti nama puan kha a thei mi na dum ma. Keima ni a chia pali ka tial le ma chung thang zong khe si lo a zama ti nama ruwa nak te kha. Zai ruang ada kan nu kan pa hi upat a her. Zai ruang ada pai pal ni hi upat na um ti a kan ti. A thia cu pa le san na tlai lo ti a ruwa mi zong ne nu kan um lai mu. le asanain Baibal nih hin upat u tiah a kan ti caah zei ruang ah dah Pathian nih hin Baibal nih hin nulepa hi upat hna u tiah a kan ti timi a ruang kha a chim khomi kha kan hal hna lai i ngakchia kan hal hmasa hna lai anatang eh, Maria na zapi te khi ngakchia puan nama eh, nama pawl zong ka tel in ti mino pawl zong ka tel in zei ruang ah dah ka nu le ka pa hi upat kan upat ding a si

Ka thawn na mu. Ka ka tampi ka ngai rih. Le man tiang kha se lai la. Kaman ni tong balte ka chim ta la. Le nan chimmi kha hman di a tha di. I a pakhat nak ah keimah nih ka chim ding mi cu zarung ah dah

A uar lomi an tampi. Ka zong hi a uar lomi nan tampi la. A uarmi zong nan um ko lai. Natin uh, Donald Trump hi a thiang nih caan ṭian ah ka hmuh nak Laimi hmanh nih khin mi mawlh tiah an ti. Mawlh cu keimah nih cun a fak ngai cang ka ruah. Hrut hmanh kha salo na mawlh khi a va si cang cu mu. Caan ṭianmi hna ka zong na mual ti an ruahmi taknak Trump na ma vialte in nan uar lomi uar lomi an tampi i khan i khan zei ruang ah dah zei ruang ah dah amah nih president anga tian an ruah tangka ngai ruang ah tangka ngai ruang ah 拜，冇趁落啦。 A ṭha tuk Nathan nu. Zeidah aa tlaih? Donald Trump nih hin zeidah aa tlaih ti ahcun Baibal. Anih cu Baibal hi aa tlaih caah Pathian zong nih mithmai ṭha a pek i ti, zumtu vialte zong nih amah kha mee an pek i ti. A thiamnak zong nih khin a tlinglo zongah khin anih cu Baibal a zummi Baibal aa tlaihmi a si caah ahohmanh nih a duh lomi an tampi ko nain president a kai ko i cucaah ti nunu le nupa va upat hna ti hi peipal nih hin a kan ti caah nu le pa upat cun nu le pa a hrut pami cu a thiang lomi cu san a tlai lomi cu tiah upat ding a si lo tiah um, zei kan te lai a upattu lomi cu Baibal ning in kan nung lo caah khin uh, thluachuah kan co lai lo cucaah chim ka duhmi cu Baibal hi a zummi kan si caah khin a pakhatnak cu Baibal nih upat a kan ti caah a pahnihnak cu Nathan nih a chimmi kha we are the resbon kannih cu an fale kan si mah caah khin kan upat ding hna a si a hringtu kan pa le an si hringtu kan nu le an si

Nan anatter nangmah hi ka pa na si lai tiah a vel ke khomi ho hmanh kan um lo. Kan pa le kha kan nu le kha Pathian nih khan a kan ser chihmi a si. Le anmah lo in vawlei cungah kan chuak kho lo. Anmah thawng in vawlei cungah kan nung. Anmah thawng in vawlei cungah kan ṭha. Mah caah cun hringtu kan pa le an si caah, hringtu kan nu le an si caah upat ding bak an si amma lo in valek nunnak kan ngei kho lo ma cun a pathumnak ah cun cawmtu an si Mary pa nih a chim me kan nu a kan cawmtu an si e kama hi kaima hi pastor ka tuan bal caah lai le zong a si se ti ka hin zong a si se rol ei ten han kan ko a hin rol en kan ko a hin ti Vaikhal rual ei an kan kawh ahhin kan i rum tuk kan ti hna. Ia ticun vaikhat rual ei an kan kawh ahhin chun ni tlak rawl an chuang cu mu rawl an chuang i rawl an chuan pingah khan phaisa zong an ti mah ti khan an kan cawmmi a si i vaikhat rawl ei an kan kawh hmanh ah khin kan i lawm tuk kan i lawm tuk ti ding khi tampi kan ngei. Hi chim duhmi cu kan nu le kan pa hi ti kan ngakchia tein ni khat ah rawl an kan tangmi hmanh hi takaw kan cham kho lo cu hei tuk ah cun ti kan ngakchia tein an kan cawm i an kan cawm i kan changpiak tuanbia eh tuanbia khat i cu an chim tuanmi phun phun salai cu Pa pakhat nih hin ti hringtu pa pakhat nih hin a fale pahra a cawm kho hna an ti. A fale pahra nih hin hringtu pa pakhat an cawm kho lo ti si. Cu phungthluk um. Zei phungthluk dei si ti ka thei lo mu. Chim duhmi cu pale nih hin fale hi an cawm kho ko nain fale zeitluk an tam zong ah pale hi an cawm kho lo ti si. Mah tluk khin pa le nu le pa hi ti fale a kan cawmtu an si. Cucaah a kan zuamtu an si pa le zei kan ti lo dawtnak tel loin fale zong hi nun ṭhang khawh a si lo i ti kan duhmi zong hi tlin khawh a si lo cucaah cawmtu an si caah kan upatnak ding a si a palinak ah chim ka duhmi cu nu le pa kan upatnak ding cu zei a ruang cu a palinak ah chim ka duhmi cu thluachuah hmuhnak si Baibal nih hin tam aa Baibal cang ka kau ti le lo a caan a concept a um lo caah thluachuah hmunak a si kan baibal ah na nu le na pa na upat hlah ahcun thluachuah na hmu lai ti baibal cacang a tampi nan hmu ko lai kan baibal nih tampi a nawl tampi vai tampi kan hmu i cucaah nu le pa upat cu thluachuah hmunak a si zei ruangah fale caah thluachuahnak hi nu le pa nunnak in pathian nih a luanter caah hin nu le pa upat cu thluachuah hmunak a si Cucaah thluachuah hmuh aa ham thiammi cu a nu le a pa a upat thiammi hna hi an si. Hi Baibal nih hin na pa hi a santlaih caah a thiam caah va upat u ti a um lo. Na pa va upat ti lawng khi si ko. Cucaah na pa khi nangmah nain a hrut deuh tiah na ruah zongah va upat. Na pa hi nangmah nain sal a tlai lo tiah na ruah zongah va upat ko. Na upat ahcun thluachuah na co ko lai ma kha a pahninak ah chim ka duh nga cun van chim rih ka duhmi cu nu le hna nu le hna kolos pathum hlei riat ah zeidah kan hmu kan ti ahcun nupi hna nan vale nan vale nawl kha ngai in hau u cucu khrihfa nan si bantukin nan tuah awk a si te chungkhar ah hin ti nu le zong nih hi kan pa le hi kan upat ding a si ti khi van nawl ṭhan ka nu ya ti cun zei ruangah baibai nih upat u a kan ti e baibai nih hin nuva le san a tlai deuh lomi namma nain san a tlai deuhmi lawng kha upat u ti zong um lo vai tampi cu ti kan pa le hi nu le nain san a tlai deuh a tlai lo deuhmi minung zong an um kho men ko natin a tlai deuh caah khin upat ding khi salo Pathian bia nih hin upat u tiah a kan ti i cucaah kan upat ding a si ko ti keimah nih cun ka ruah i no human right he zong cun no ai upadi zong cun aa kai la aa kai lo ka thei lo nain Bible nih cun nan va le va upat u tiah kan ti caah kan upat ding khi a si ko i cucaah san an tlai lo zongah natein san a tlai lo deuhmi nu pa le nih nu le bochan tukmi hna nih nu le nih pa va upat ding zong khi a har cu a har ko na natein Pathian bia nih a kan ti caah khin kan upat hna ding khi a si ko ti hi ka ruah i cucaah nu le zong nih khan kan kan val kha kan upat hna lai kan upat ah khin fa le zong nih khan nu le nun kha an i cawn ve i fa le zong nih khan nu le kha nu le nun an cawn i pa le kha upat an thiam ve cucaah nu le zong nih khan kan upat ding a si ti kha kan chim ka duh ma cun

Luka a ngan pahnih an pe som nga da pakhat cu ti cu Jesuh cu an sin ah Nazareth khua ah khan a kir i a nu le a pa kuttang ah nawl ngai tein a um Jesuh kha Nazareth khua ah khan Mary le Josef nih khan right Nazareth khua kan ti cu Jerusalem ah an kal macun an kal i a nu le pa an kir ah khan a kir ve lo a kir ve lo tikah A kiang ve lo tikah khan an va kawl nithum hnu an va kawl i an va hmuh ṭhan an hmuh ṭhan tikah a nu le pa sin khan Jesuh kha a kir ve i a nu le pa kut tangah nawl ngai tein a um ti mi hi Jesuh hi kum hleihnih a si lio a si. Jesuh Khrih hi ti Pathian fapa a si ko nain Pathian a fapa a si ko nain a ka nu le ka pa nangmah nain kei cu Pathian fapa pei ka si cu nangmah kut tangah um ding ka si lo tiah a ti lo a nu le pa sinah lunglawm tein dai tein a kir i a nu le pa kut tangah dai tein nawl ngai tein a ṭhang te i cucaah tampi ka chim ti le lo i nu le pa nu le pa hi kan upat ko hna ti kan langhternak hi zeidah a si ti ahcun an nawl kan ngaih hi si A nawl kan ngaih hi si kaw a zeidang kan tuah khomi a um lo. Ka dawt hna kan ti ah le nangmah nih na dawtmi hna nakin na nu le na pa nih an in dawt nak hna kha a ngam deuh cang. Na dawt hna zong kha an dawtnak kha na cham kho hna lo. Macun laksawng na pek na ti hna le mahnak hi nangmah nih na tuahmi le anmah nih an tuahmi kha a tam deuh cang. I cu caah kan langhter khomi cu zei dah si ti ahcun an nawl ngai seh. Nawl ngai a si i ti ka nu nih zeidah a du ka pa nih zeidah a du tiah an duhnak te thei piak in tiin an nawl te kan ngaihmi kha kan nu le kan pa kan upatnak kan langhtermi kha a si ko ti kha chim ka duh i a donghnak ah chim ka duhmi cu zeidah si ti ahcun tuchun ni ah hin ti pa le hringtu kan pa le upat ni a si bantukin kan Baibal hi ka zoh tikah Abraham te hna, Jakob te hna mu cun Isaac te hna mu cun siangpahrang in David siangpahrang te hna, Solomon siangpahrang te hna an nunnak hi kan zoh ṭhan tikah zeidah kan hmuh ti ahcun pa le nih hin fale thluachuah an pekmi hi thluachuah an co. Macun pale nih hin fale thluachuah an pek lomi hi thluachuah an co ve lo. Cucu kan baibal ah tampi kan hmuh mu. Tahchunhnak ah, Isak nih Jakob le Esau kha thluachuah kan pek hna lai ti i thluachuah a pekmi cu Jakob a si i a pek lomi cu Esau a si i thluachuah a pekmi Jakob kha thluachuah a co ko, a pek lomi Esau kha thluachuah a co lo ti kha kan baibal ah kan hmuh. A tampi kha ka chim ti lai lo. Hi cu caah chim ka duhmi cu zei de si ti ah cun cun siangpahrang a Levi siangpahrang pa cu a thi hlan ah hin te a hauda ka ka ka ṭhut dan ah hin a hauda ka dir hmun ah hin a ṭhu te lai ti kha ṭha tein timhtuahnak a ngei a fapa nih uh, Solomon nih siangpahrang a ṭuan te ding tikah a tuah ding vialte kha phalan a suen piak dih natein Solomon siangpahrang pa cu a pa bantukin a fale kha timhtuahnak a ngei piak hna lo tikah a pa Solomon amah a thih hnuah a fale tu kha a hota ṭhula tiah a cuh in an i cuh le an ram aa ṭhen an ram a kue kan ti lai cu ma ca cun chim ka duhmi cu zei dih si ti ahcun tuchun ni ahhin kan pale hna nan fale caah zeidah nan tin piak hna nan tin piakmi kha Pathian in thluachuah a pek ko hna lai Satan na fale caah thla nan cam hnawhchanmi a si. Thla nan cam piakmi hna kha Pathian nih a chuah pek ko hna. Kan i tin lomi Pathian nih a kan pek lo. Tahchunhnak ah, keimah hi hei si ning law ka pa nih thla a ka cam piak tuanmi kha keimah nunnak ah a tling ko. Nangmah cia zong hei check law a si cio ko lai. Nan pa nih nangmah cu na upa tikah ma cu na si te lai ee tiah an i ti tawn hna i thla an i cam piak tawnmi hna kha fale nunnak ah khin a tak in a kling ko i nan fale caah zeichun man dah nan man piak hnga nan fale caah zeidah tinpiak mi nan ngei o ka fanu nangla cu macu si te ko se na si te lai ka fapa nangla cu macu si na si te lai tiah thlacam nan chi te nang fale caah thlachuan nan han piak mi cu nang fale nunnak caah a tling taktak ko lai Kei cu caah nan fale caah thluachuahhal khotu nan si dirhmun hi i philh hlah u. I cucaah nanmah cu upat awktlak chungkhar ah upat awtlak pa le nan si bantuk in chungkhar ca zongah ṭuanvo a ngei bikmi pa le nan si i fale ca zongah hin chunmang a mang khomi pa le nan si i cucaah upatnak nan co bantuk in responsibility tawan ṭuanvo tampi a ngeimi nan si i cu ṭuanvo tampi ṭuanvo nganpi a ngeimi nan si caah nang fale caah sabu nan thah piakmi chunman nan man piahmi nan cin piakmi kha thlacam chi u thlacam nen u cucu nang fale nih an co te lai nang fale caah thla nan cam chihmi a um lo ah hret ahcun nang fale an van vuan te ko lai an si ding an i thei te lai lo i cucaah chun he zan he na fa caah zei na thla na cam piak rian nan ṭuan i phaisa nan kawl laksawng nan pek a ṭha maw a ṭha tuk mah tiang lawng khi a za lo mah pin lai i hmailei an nunnak caah zeidah na fale caah na tin piak hna i thla na cam piak hna i an caah zeidah na nen chimi an caah saduh na thami zeidah a um pathian sinah thluachuah hal piak khotu kan pale nan si upat awtlak nan si ti kha tu chun cana kan zapi din rual ti dingah kan um si kan dihlak caah bawipa nih thluachuah kan pek piak ko seh amen kalo